Salve família! Klesmar Pum MC Pika dos Pika Antes nu kumesa vídeo família Skrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like pa subi ritenson na Youtube Família onten kaba di posta un vídeo sobri se ba robadu 2000 kontu, 2000 dóla nhos bai nhos txeka la tanbê sa kel react tanbê di rapaz la na tuga. Hofi rapax fazi un drill pizadu nho sigi la agen na zona nhos ba txega tanbe sa fetxo sucesso gos trio sem falar subi manu pcc bus intende ê mi nka ten nada contra pcc pcc ka ten nada contra mi mi ten ki ta faz nha trabalho pcc ten ki ta faz di sel ê kuza si segue bro ten kuza game over gos trio sem começa novo game família. Trigas manu punga msi píkarus píka N saiba senpri N ta traze vida baral N staba un tenpu sen traze vida Má gosi dja N volta N bebe sen N para Nton família, sima bu sabi PCC sta la na Fransa ta faze un tur Nton se novu tur pa Europa Jóven merese e ten stadu ta faze bon trabadju Novu múzika tanbê kel lansamentu ku Kandenha, múzika sta fla txeu barulhu, undi ki el bai un bai pensa el sta ser ben asetadu na Europa, dja da un xou na Fransa, un xou na Lux, nton kuza ser ben ben ben ben ben asetadu, nton família Ankaba di odja tanbê un kriansa ta kanta múzika di PCC, é mutu gratifikanti pa odja ma un kriansa ô un mininu ake ta kanta bu múzika, bu ta odja ma bu trabadju sta ta atinji pesoas di klasi sosial altu. Mininu algen grandi ma bu musika sta txiga alén frontera pa musika ka ten frontera bu sta intende bu komesa ta trabadja ma musika ta kativa pikinoti ta kativa grandi por isu ki bu ten ki ten un responsabilidadi grandi ora ki bu ta fazi musika pamodi txeu algen ta konsumi bu musika ta konsumi bu arti bu ten ki ta espresa di manera ki tudu algen ta intende i ménus palavron i palavra. Más konsistenti memu pa people toma otu disizon, otu idukason na múzika. Múzika ta iduka, tanbe múzika ta distrui. Múzika é arti, arti ten un mensaji pa transmiti. Tudu arti ki bu odja lés ten un mensaji, ta intende? Nton, N ka ba odja kel kriansa ta repa memu na son di pcc. N fika mutu komovidu, mutu kontenti, mutu alegri tanbê. Mi tanbê si N ta fazia múzika tanbê. N ta fika mutu kontenti si N odja un kriansa ta kanta nha múzika tanbê, bu sa intende? É un alegria pa mi, é un gratifikason enórmi, bu sa intende? Odja ma múzika sta ta txiga mésmu na tudu frontera, na tudu públiku, é kel-la ki é inportanti. PCC merese, bu sa intende, sima tudu rap, sima tudu artista, un óra ta txiga ses óra pamodi dja luta txeu, dja ta txeu kontributu. I un kualker ora é ses momentu, nton gosi é momentu di PCC brilha komu rapper, ten stadu ta faze bon trabadju, bons múzika i people tanbe ten stadu ta gosta, ka ten ki fla ma nau i é isu i se inportanti i se fixi. Nton família N ten bos sedu di ki el vive i ta pasa, nhos sta tra nhos propi konkluzon, nhos é kel kriansa faze grandi rima i sa ta rabenta na beat PCC.

Família pilotu se da pa bo Nos tudu é nobu. Família ei kel nhas manu punga mc pikarush pika nta spera ma nhos ta kurti ma nhos ta dexa kel like nhos ta kumenta nhos ta partilha família kumenta família kumenta kumenta partilha família bo tanbe ki ten publisidadi pa bu da Es sodanu fala, Entra en kontaktu ku mi. Nu ta fala sobri térmus, nu ta divulga bu vídiu ô bu múzika, bu spasu ô un kualker kuza família. Nu sta li pa nhos. Kel é má nu punga mc traze-t na kaza. Respect é nos família. Bless! Pcc, más un bes, rabenta nha manu. Gósi é bo óra. Tudu óra i tudu algen artista ta txiga, tudu algen ta txiga, tudu algen ten se momentu di auji. Pa nos. Píkaru Spika sta na ária!